Merci, Här President. Aus dem Lockdown léieren, zu Lëtzebuerg a weltwäit, heescht awer och, dass een aus dem gewinnten Tempo kann erausklammen. Dat soll elo net als Virbild fir d'Zukunft eleng gëllen, mee et kann een awer sécherlech déi richteg Schlussfolgerungen dorauser zéien, wéi am Lockdown d'Liewen op deene gudden Aspekter fonctionnéiert huet. A sécherlech hu mer do vill Punkte geléiert, wou mer eiser Ëmwelt eppes Guddes kënnen doen. D'Fro, déi sech awer stellt, déi politesch Fro ass, Wéi eng Léier huet d'Regierung aus dem Lockdown gezunn? Wat elo ugekënnegt ginn ass op de Pressekonferenzen, geet eis Piraten nach net wäit genuch. Mär gesinn dat éischter als kleng Plooschteren awer nach net de grousse Worf, wou d'Regierung elo géing ukënnegen, en plus, wann déi Moosnamen da auslafen, well d'Leit, déi wëlle jo awer gewësse Garantien iwwert Joren ewech an net nëmmen iwwert e puer Méint. Huele mer do zum Beispill de Solar. Jo, mir Pirate soen och, de Solar ass richteg, mee et muss een awer bedenken, déi meescht Leit, déi si frou, wa se iwwerhaapt mol Geld kréie fir e Haus ze kafen, fir dann nach e Prêt opzehuelen, fir de Solar ze finanzéieren, ob dat herno e Subsid 10, 20, 30, 40 Prozent ass. Mir Pirate froen do, dass iwwer eng Léisung vun enger Kooperativ et vill méi héich Subside ginn, wou d'Leit kënne vill méi schnell vun de Moossname profitéieren, ouni musse selwer sech iwwer Joren ze verscholden. Beim Elektroauto. si mir a sech averstane mat der Regierung. Mir ginn awer méi wäit a mir soen, dass en déi Subside misste gedeckelt ginn un de Verbrauch vum Stroum, well et ass och net esou, dass all Elektroauto herno ëmweltfrëndlech ass. Wann Der déi grouss Suffen hutt am Elektro, bezweifelen ech, dass en déi vill méi ëmweltfrëndlech si wéi e klenge Bensinner. An deementspriechend och do froe mir d'Regierung, dass een en Deckel abaut bei de Subsiden, sief dat op dem Elektroverbrauch oder um Präis, wou een den Auto herno am Garage keeft. Dann bei de Pëtrolsprodukter. Mir Piraten haten et schonn eng Kéier ugeschwat. Mir verstinn net, dass een iwwer Tankquête weiderhi ka Remisen, a grad déi wou am meeschte Pëtrol verbrauchen, dass en déi Remisen op der Pompel kréien, awer elo d'Regierung natierlech fir d'éischt emol deene klenge Leit wäert schueden, déi op den Auto ugewise si fir op d'Aarbecht ze fueren, wa se d'Accisen eropsetzt. Dofir froe mir, wéi och scho viru puer Méint, dass een en Betrag asetzt, soe mer 75 Liter, an dono eréischt de Präis wäert an d'Lut goen op der Pompel, fir esou kënnen d'Leit awer ze ënnerstëtzen, virun allem déi Leit, déi op den Auto ugewise si fir op d'Aarbecht ze fueren. D'Loftfaart ass scho puer Mol ugeklongen. Ech hat et och an enger Fro gestallt en Dënschden. Et ass jo esou, datt een ab Lëtzebuerg nach ëmmer fir 9 Euro kann duerch Europa fueren oder fléien. An do ass eben eis Fro, Wat sinn dann déi konkret Moossnamen, wou d'Regierung elo um Findel wëll huelen? Et héiert ee vill, déi eng an Interviewen, déi aner op parlamentaresch Froen. Mee wat sinn elo genau d'Moossnamen? Wéini wäert kee Fliger méi op Paräis fléien oder kënnt dat awer net? Wéi geet et do weider? Oder ass dat einfach nëmme mol eng Kéier an de Raum geheit ginn? Do wäre mer frou, wa mer e bësse méi haut als Äntwert e bësse méi konkret Aussoe krite wéi dat soll ausgesinn. An dann, wäert et just Paräis betreffen oder sinn do och nach Frankfurt, Amsterdam oder aner Fluchhäfe mat betraff? Dann ass et den Transportsektor. Do fuerdere mir Piraten, dass alternativ Technologien, wéi se elo am Ausland och staark gefërdert ginn, vill méi ënnerstëtzt ginn. Well et ass jo nu emol esou, dass d'Camionen mat de gréisste Verbraucher vun de Pëtrolsprodukter sinn an deementspriechend och do misste fir d'éischt déi nei Technologien agesat ginn. Däitschland huet elo virgemeet mat engem Milliounen-Package, wou se wëlle fir de Waasserstoff ze fuerderen. Bon, den CO2-Verbrauch zu Lëtzebuerg bleift gigantesch, wier och scho bei de Virriedner ugeklongen. Wäert dee jo elo duerch d'Kris an Corona erofgoen? Mir hoffen awer, dass déi néideg Mesuren elo geholl ginn, fir dass dat och dauerhaft bleift, fir dass net, dass mer herno erëm e Sprong no uewen erliewe wäerten an dem Verbrauch vun CO2 an dass Lëtzebuerg endlech vun deem 16 Februar ewechkënnt an endlech Hoffe mer eng Kéier am Juli oder am August eréischt den Overshoot oder iergend eng Kéier nom 31. Dezember, dat heescht eng Kéier guer neméi méi verbraucht wéi de Planéit eigentlech huet. Et bleift nach ganz vill ze dinn hei am Land an der Ëmweltpolitik a wann déi Gréngen Alliéierte brauche fir d'Ëmweltpolitik virun ze dreiwen, an de Piraten, wäerte se déi fannen. Merci. Très bien.
Merci villmools, Här Goergen. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Energieminister Claude Turmes.